Ko mombe'urã héra mbarakaja morotĩ ha he'i péicha, Mbarakaja morotĩ, arai morotĩ poty opaite che mbyasa'y, Cangwe Herrero. Ahakuévo aína che oficina-pe, ahendu Quintana Escalante-pe opurahéiramo che Lucero aguai'y. Upe javete hendy semáforo opytãva ha apyta aveichavee opytapaháicha hysýiva guive ohóvo. Ijarai jaguarete ipa upéramo peteĩ hendápe. Ijarai morotĩ guasu guasu ambue hendápe. Ahechávaicha kavaju, jagua, panambi, jakare, angujara anga araiguigua, Upéicha aha hese mbeguembeguépe tengeténgepe. Hendy upe pytãva ha apyta. Hendy upe hovyũva ha aha. Ha hendy jepi avei kavaju resa. Oĩ ovosináva, okay'úva, ipochýva, oñomokunu'ũva tapére. Arai morotĩ ipotypaitéva ha che, ha'e yvatete ha che yvyetépe. Ambohasa hag̃ua ára ha ani aju che kaigue. Ajeporeka jey mymba ra'anga araiguigua rehe. Ahecháma rire mymba oguatáva, ovevéva, otyryrýva, oytáva, oyvyjo'óva mymba okambúva ha ombo'áva, chembohesasysýi peteĩ mbarakaja ra'ãnga araiguigua. Ajesareko porã hese ha vaicháinte chéve ku omýiva. Ha oiméta nune upéicha, ajevéramo ahecha voínte oguatáramo. Vevýi asývaicha oguata pe amo yvatete. oñemokõi, oguapy, ojovahéi, ojejurupeka, oñembohuguaikõi ha ojere ápe ha pépe. Ho mitã mbarakaja morotĩ, omaña cherehe pe amo yvatete guive. Ha péva ndaha'éi japu, Ikatu iména añeteguái, péro ndaha'éi ijapu. Añete ha'e peẽme. Aime'aína che volántepe. Mbya guaranimimi ipytajeka ha mitãita okaramelovendeséva semaforoháre che korasõ joka. Mbarakaja morotĩ ojepoívaicha oúvo. Ojepoi oúvo. Ojepoivoínte. Iñaũimbaitéma. Og̃uahẽma katu, oguejy paradoite che ko che kapo ári. Upévo aha mbeguemive, amyendy pika pika, ahechauka apytataha che rapykuéri oúvape. Apiamive ahávo, apiavéma, apyta, apytaite. Aguejy pya'e porã ani ág̃a ou chéve zórro. Avy'aiterei upe che mbarakaja pyahúre. Añemboja hendápe, ajejyva pyso ha amoñe'ẽmba. Ma'ẽmi, Nachã, ne porãitépa ne mbarakaja morotĩ? Michi, michi, arai morotĩ poty, michi morotĩmi. Michĩ che michĩ michĩmi michĩra'ymíva. Upa che ndive michĩto. Ahupi che jyva ári, ajapisy, amokunu'ũ ha upévo añandu oñeme'ẽmbaite chéve. Roñeme'ẽmbaite ojupe. Rasántema iporã, ipotĩ asy, hyakuãvurei, oiko porã nipo ra'e oikóvo, ajevéramo ikyra iñapasũsũmba. Amoinge che áutope ha amboguejy che asiénto ikupepeguápe. Roho oñondive. Añe'ẽ ahávo ichupe. Ha'e omaña cherehe. Ñemo'ã oikumbypáva umi ha'éva ichupe. Avy'aitereíntema ko che mbarakaja morotĩ rehe, morotĩve mandyjúgui, morotĩve kambýgui, morotĩve umi so'o kanguégui. Morotĩ sakã ja'e ramo ndaja'éi mba'eve ha ndaja'epakuaavéi. Upéicha roiko oñondive, mamo ahaha pe araha che ndive. Roho oñondive kánsape, che mba'apohápe, jerokyhápe, kantínape, pohãnohárape, tetã ambuére, ha'e akóinte che ndive, ha'e ha che oñondive, ndorojeivei voi ojuehegui. Ko che mbarakaja morotĩme ohechávante ohecha ramo. Oiméramo omoñe'ẽ térã ojepisýva ichupe iñakãme, Ha'e oñemokunu'ũ, Máicha mopo'i mánso ko michĩ morotĩmi. Ko che mbarakaja morotĩ niko ipy, hetyma, huguái, ijatukupe, hye, ipyti'a, ijajúra, iñakã, inambi, ivigóte morotĩ sakã, hesara'ỹi hovyũ asy. Upéva upe mba'épe ojoavy hapicha mbarakaja morotĩvagui. Umi ijoguahanungáva katuete hesasa'yju rehe. Upévare, ko che mbarakaja morotĩchagua ndaipóri mokõi. Ha'e peteĩmínte ko arapýpe. Ha oiménune. ni upe arai morotĩ mbytépe ndaipóri mbarakaja ambue ha'eichagua. Che mbarakaja morotĩ ndokarúi ni nosenái, ha'e orambosánte, nameméiramo jepe orambosa, orambosa ysapy ro'ysã asy, ndaijysapýiramo katu norambosáinte, ha upéicharamo jepe ndahovasýi ni ndaivare'ái, lo úniko upe ojehúva chupe upéicha jave Ha'e imichĩ michĩve, itupe tupeve, ichavi chavive, ipliki plikive, ichu'i chu'ive, irravikimi, ikyto ra'ymi, imirĩ asyete opytávo, ichapĩ chapĩve, itepotimi ha ta'yraite jeýnte vaicha ohóvo. Ha upéicha che ha che mbarakaja roiko oñondive. oñoñe'ẽme ha oñoñe'ãme. Añomongeta jave hendive, akóinte che mandu'a che jarýi ha che taitasu rehe. Ko ñe'ẽ hikuái che mbo'epyre. Ijuru ha ikorasõguikuéra guare memete. Upéicha rupínte aiko ha aikove kóva ko ñe'ẽ retãpýpe. Che jarýi vaekue peteĩ partera sae. Che taitasu katu mecánico. Che sy peteĩ mbo'ehárava kara'y. Ha'e che mbo'e amoñe'ẽ ha ahaikuaa hag̃ua. Che ru va'ekue médiko ñana. Upéicha rupínte che resãi ha aikuaapanunga umi pohã ñana, pohã ro'ysã ha pohã aku. Mbarakaja morotĩ che mbarakajámava rehe ko'ág̃ana tañe'ẽmive avei. Mbarakaja hekópe, ahechakuaa hese ndaha'éiramo jepe umi hapicha yvy ape ariguaichaite. Mbarakaja hekópe ha mbarakajáma hag̃ua, ha'e avei opavavete mbarakajáicha omiãu, opokuaa henondévo, ikupévo, ijasu gotyo, ijakatúva gotyo. Ág̃a katu ohasa'imi umi ambuévape opokuaa rupi yvatévo. Yvatetereíntema niko opo, péicha ku opo jave oho pe amo yvate, ha hasýpe oguejy jey paradoite. Ha ko ára peteĩme oguejy haguéicha che kóche kapo ári, ahendu ramo guare ahávo Polka he'íva arai morotĩ poty opaite che mbyesay.